Eh. kaka roho maler nikech en gima holy ghost eh, church eh, eh, koro ka en gima holy ghost church eh. gi gi- gi- jwa- marwa ni iluongo ni iluongo ni ruwe holy ghost church Ruwe. ruwe What does Ruwe mean? Eh, yes. Ruwe en nying pl- gweng' mane dino chakore. kama nochake din. Kwa mfano kile kama kama niko Roman Catholic. Roman Catholic tiende ni gino chake Roma. Roman, ehe. Roma, si ndio? Koro nying matiyo kama nochake gimoro ema nyalo dhi nyime mobed Ruwe Holy Ghost Church Rueno to ni kure?
Kenya. En Kenya.
Eh, kama nochake din. En piny en piny Luo. En piny Luo Ugenya.
Ehe. Okay. En Ugenya.
Koro emo spread o- oenea. Oa Ugenya, Ehe.
modonjo dhout luo mamokogo, mochopo Kisumo, mochopo South Nyanza, modonjo Tanzania. Eh. Lakini koro inge iluo. Koro inge iluo. E Tanzania odonje higa 1948 ma kanisa moger mokwongo ger 1950 Mhm. Kamageta. Mhm. Eh, ma ng'ama nopokea dini ni e Kamageta niluongo ni Elizo Ngoro. Mm. Yesu nowacho nyocha osetho nyocha. Koro bang' ka ni chak kwa kama ge to biro nyasoro ka. Nyasoro ka. Nyasoro ka. E second charge ya e Tanzania. Ah. Bas kwa nyasoro ka to chako tawa nyika odhi wa turi odhi kagwa baba bana ni kama kenda chebo chako odhi wa gire odhi kama ivo ivo. Bas mo idho loka kamoro majita kama ni kar kekere. Mm. Bas kar kekere kodhi kar kekere kuro kibara kocha. Bas bang'e obede Chako jomoko chako chako dhi maburi ngurini. Lakini pod oringe ei Luo. Bas ma nyaka s- sama koro nyo wadonjo joma ong'eyo dhok minyalo tuyo gi kabila moko ema koro wagole e Luo warwake e kabila moko. Eh, masani an mawuoyo ni koro aserwako kanisni adi? Ang'wen. Ang'wen mana ema kabila moko. Arwake Msoma mjini, Msoma mjini be nitiere Ron. Rora yie ma- ma- mago bul. Mago bulni. Eh, eh, eh. Yes.
Arwake Msoma mjini, Arwake kamoro ni Mirwa, kamoro kuma- Komariro, en e ywa Kuria lilo. Komariro kuma chi- kuma nyuome chi- chiega nyuol chiega a ka- a e kijijino. Okay? Eh, yan- yan- Bas. Nyakoria ma kanyo. Yes, ma, ma ka be Wakuria man godo. Mm. Ma kata week mabiro ni an kuro. Ah. Arwake Kiagata bende i Wakuria. kendo sani adhi a kamoro ni Mira- Mi- iramba Eh. nitie mission mar joroma Eh. bas koro achaka rwake ywa kwaya Mm. ajita kocha kwa hiyo kanisni kwa serwako kanisni e kabila Mm. kanisni adi Abich. nikech dho ng'eyo dhok mar kiswahili to gi chir be mar omiya bende nyalo miya chopo kamoro amora Eh, kamano Koro to koro udo- basic u mar eh, mar i- mar gina na imani. En en ni ang'o? En ni Yesu waro ji donge? Yes.
Wan gima omiyo waamini kuom gima waluongo ni roho. Eh. En tim mar Nyasaye, ma Nyasaye miluongo ni roho. Ka warwako yie kuom Yesu Kristo, to gadieri wadhi wanwang'o gima iluongo ni warruok. Warruogni odhi omiyo wa- omiyo waneno fweny kod chang mar adiera mar Yesu Kristo. Eh, Kwatemo lemo to waneno ka gi tich mane Yesu tiyo mar kuhubiri na kuponya cha waneno ka kare entie. To wadhi wagundo ne kare dinde moko manyo manyo biro koa loka gi ok oketo gincha wazi. Be ok odhi ogolo puonj cha mondo ji onwang' warruok mar adiera makelo chang kod warruok mar adier. Koro ma mamiyo nyo waketo dinde gi bathe, waneno ni jogi kare ok dwar ketowa wazi. Ok ginyal ketowa, dwa keto gini thuolo mondo roho mar Nyasaye mane otiyo kod jonabi gi joote ka mondo odhi nyime kod tich. Mm. Eh, ma gima miyo koro nyo ng'at achiel miluongo ni Alfayo Dongo mm. ka en bishop mar Anglican jimbo la Mombasa. Ka nonwang'o duol mar roho mar Nyasaye no, ema nochike mondo ochak dini ni. Kwa hiyo nochike nochake ka en kod teko mar Roho Maler ka chike kendo koneno gik moko duto, kae bende onwang'o warruok mar adier, moweyo waskofu mar Angilikan, mochako dinini, ma ji duto mane oyalonegi ma ginwang'o batiso kuom Roho Maler, ne gipong' kod Roho Maler kendo ne gitiyo tich mane Yesu tiyo chande. Mano e gima ne wadwaro mondo otimre. Okay, to koro go bul to noa kure? Yes.
Eh, Gobul en gimoro ma kwawe muma mondike ni wapak Nyasaye kod nyiduonge Ehe. gimoro amora. Ehe. Kwaweyo mano nikech mago tanyisi gima ne muma tayari. Eh. Eh, kisomo Zaburi te ibiro nwa ka gobul nitie. Kisomo Samuel mar ariyo auchiel apar gi buonwa kaka Daudi kane omo sanduku mar Nyasaye mane onwang'o ki- ogo- osegore Jerusalem chieng' mane sandukuno notus kod ng'ato ni Obed Edom Mm. kane Daudi omo sandukni mokelo dalane kane owinjo kaka sanduku cha ogwedho dala Obed Edom Eh. en bende nogombo ni kare be or- otunze gir Nyasaye dalane kaka janabi kendo jatelo mar piny ne okelo sanduku gi mau gi bul gi miel motimo koko Kwa yo gi wanongo ni gigi duto e gik mane otimore chon ka wan pok watimogi. Kare gigi ne ber mane ne moro roho kendo roho Nyasaye kod malaike mage be noyie nikech kata e polo wer nitie gi bul gi mor gi, gi, gi tarumbeta duto te. Gi tarumbeta duto. Yes, kwa yo Koro ma koro bundu cha Eh. en mana ku kuburudisha o- kaka Yes. kaka notime kaka ok enzi no. Onge onge ka- kata unyalo mana lewo mbe ma onge bulbe. N- yes.
Okay. Eh, koro
Kane Alfayo Odongo machon nono chako dini gi joma noloko mondo ma noloko ka ng'eny gi jo- ne jotelo mag Anglican kamoro ni Msanda mm. joka dino sama iluongo ni Rome Msanda mm. koro kane joko lokore ma kanisa mar, mar Anglican mane Msanda ndi- kane Alfayo yalo negi ne gilokore te kanisa mangima ma giweyo din mar Anglican ma kanisa obet mar Rome mokwongo e piny mangima Eh. koro bang' gini nodhi obet marach ne jotelo mar Anglican mane nitie e ndalono. E, jatelo maduong' mane ongoza Kenya gi Tanzania niluonge ni Archdeacon Owen. Apa ni kisomo history tiduono wang'e. Mm. Archdeacon Owen nofuato Alfa Odongo ma otimo kampeni e gweng' mar Msanda kama chake dini uh, monego jogo te kowang'o gi mach e kanisa. To nek jogi ne ong'ere chon ni binegi. Mm. Eh, koro kane onegi mano ne githo lakini din koro nowuok maduong' zaidi. Maduong' zaidi. Eh, kwa hiyo kane mkuu wa wilaya mane nitie ndalono iluongo ni DC Bwana Orengo iluongo gi Kiingereza ni dholuo kamano kane oketo bura mondo ota ang'o momiyo oneg jogi Noyal monwang' ni kare jogi oneg mana e wach Nyasaye. Kane pod ji ok oke, ne wi bao ma niyale niyalo e, e, e yien e, e ndeke mang'eny sana. Dala ma ne niyalo ka chief moro mar mar Alego ne en chief maduong' sana iluongo ni Ng'ong'a. Ne bul omuoche wi bao kuro ka gore kendgi ma jomago otokne. ne bulo go gi wer ma joma ne ni piny ka gi be ne muyo mako roho mar Nyasaye nomakogi mane gichako miel kaka madhi gi kaka buli goyo cha magi bende gichako wer wendgo kanye mane bulo chakore mar joroho Oo. eh, lakini kwa kifupi ni watimo iba, wanyatimo ibada maonge bura. Maonge bura. E ibada mar joroho wan kod ibada, wan kod chokruok bang' ibada. Mm. Sama watimo ibada marwa, onge bura. Yaneno ibada lilo kabisa kwa utaratibu mar ibada. Mm. Kwa siti kwa ibada cha kore kawa ni mahubiri kore kwa weru wago bul. Weru go bul. Gin gik moko ariyo. To koro weru go bul cha. Eh. Mano uitikia uitikia nini mano bul mano muocha. Koso en mana sifa tu kama nyimbo tu. Sifa kwa Bwana eh.
na nyimbo oh, yeah. Yeah. Sifa kuom Nyasaye eh. ka watine kod vyombo ma wan godo go. Eh. eh ok ni ochuno ni mondo ogo mana bul kende. Ka eh. wanwang'o uwezo eh. mar ufadhili mar nyalo go vyombo kata ma kisasa eh. eh. tunaweza kupiga vizuri. Tunaweza kupiga vizuri sana. Isipokuwa kapod ok wagi okang' cha kaka dini en gima ochakore kuom joluo mm. kendo especially joma dongo mane ok odhi otudore kod maendeleo mar dini. Kwa hiyo pod wan kod vyombo duni eh, lakini ukawacho ni ok wanyal tiyo kod vyombo maita sasa gita gineka eh, kwa nwangi kod jogocho eh, watiyo kama utiyo gatia yes.
uh, to lewni morwako marochere otamba kamago bago be Ili, ilikuwaje ilikuwaje hizo? Ni vizuri sana. Eh.
eh. To bona di oji ya kata ya eh. aji anda ni. Eh, okay mana eh, eh pachoro ne parada do nyusini ya. Se chieng mora bi kinyalo ruhusu kata ka in gi huduma. Eh. Kata ata kawi akawi ni namba ashiriki to anana ja Kristo no kajali nyalo bedo mana kacha kawi. Yani berna sana kadoro Story mag joluo ang'o miyo ang'o miyo an jadwen ang'o miyo ok an jaro ang'o miyo ok an jalecho oh, apenjora ga sana koro eh. eng'e tie duok mar dero mondo aduoki eh. tarifa e biblia eh. mondo gima wacho bed ni adieri ber mondo aduoki karifai e biblia wanyuol be isome yono kare jogi timo gini kweli kweli kwa mfano
Inyalo wacho ni to ang'o omiyo in wan kwalemo to wagolo wuoche. Eh. Ok wadonjo e kanisa. Eh. To in kilemo to idonjo gi wuoche. Lakini waduto wana Kristo. Eh. Kwa nini? Koro mano ber mondo aduoki. Eh, ang'e ni ibiro nyisa kar kuma Musa Nyasaye nogolo ni gol wuoche. Ibiro ng'eyo mano. Eh. eh lakini ing'e somo kod ng'eyo kaka roho koro fwenyo ni gincha opogore. Inyalo some lakini ibiro some kise kariri kako puonji e kanisa. Kako puonji e kanisa cha.
To kar dipone kako puonji e kanisa cha, inyalo puonji ka ng'at ma puonji cha en ng'ama duong' kendo moheshimika e din. Chuno ni ibiro fuato gima wacho. Samoro en kiongozi ma din. Mm. Koro ok ibi pingori kode. Kata wacho marach to ibiro pingori kode. Kwa mfano kata nyalo kweni ya, mm. macha ne en gima Nyasaye ne wacho ni lony wuoche mar chunyi. Mm. Dong.